Programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn illum qed nitkellmu fuq prodott illi huwa l-qalb il-Maltin ħafna hija l-patata. Lino, qiegħed flimkien ma' Lino, bidwi organiku, Lyn, Il-patata kif tikber, kif niżrgħuha, nistgħu niżrgħuhiex id-dar? Mela, Daryl, ħa ngħidlek, il-patata hija pjanta li tipproduċi ħafna hawn Malta. Tista' tiżragħha d-dar, iva. Kemm ġo reċipjent żgħir jew anke kull min għandu ruqgħa ħamrija, faċli tkabbarha. Ma tridx proċess ta' barra minn hawn. Mela kif qed tara din il-patata għandha l-efilsa lesti, lesta għaż-żrigħ. Semmejthom dawn? Efilsa, plural ta' feles. Jew lejjun, kollha lejjun. Imma dak huwa l-feles. Li r-rimja lesta biex toħroġ il-pjanta. Mela, din hija żerriegħa minn tal-patata rqiqa tas-sajf milli tal-istaġun li għadda. Issa din aħna nsejħulha 'l quddiem patata tax-xitwa. jiġifieri din tista' tinżera' qisu mill-bidu ta' Settembru ejja ngħidu hekk. Hawn min jiżraha ftit qabel, isaqqiha u tibqa' tinżera' anke sa Ottubru, ħa ngħidu hekk. Skont iċ-ċirkustanzi tal-individwu u Dak għandu f'idejh. Ibisser inti żammejt il-patata żejda li kellek qabel. Hekk, tkun rqiqa żżommha għaż-żerriegħa. Mela, din tista' tiżragħha billi tagħmel jekk inhu d-dar kemm tordhomha ġol-ħamrija jew kompost x'għandek. Trid tordhomha, trid hija dawk l-għaxar ċentimetri fuqha, iva, jew inkella fil-, Fil-ħamrija fil-ġardina tagħmel radda ngħidulu aħna, jiġifieri qisu kanal, tagħmilha qisu sitt pulzieri sa tmienja mbegħda minn waħda għall-oħra u tordhomha bl-istess għoli ta' qisu tliet pulzieri ħamrija fuqha. L-art trid tkun maħduma, fertilizzata, mgħobbija materjal organiku u trid tkun mistrieħa wkoll. Trid ix-xemx imma? Iva, ix-xemx ħafna tridha l-patata. Trid it-tisqija, imma għalkemm trid it-tisqija, Din tista' tiżragħha fil-ħamrija niexfa u tħalliha sakemm tagħmel ix-xita. Iva, issa jekk jgħaddi xahar u ma tagħmilx xita, jaqbillek is-saqqija. Fimni, x-xita naqset saret. Iva, imma
proċess normali li tinżera' fin-niexef, jiġifieri ħamrija mhix umduża u ma jiġrilha xejn iż-żerja. Imbagħad jekk tara li se ddum ħafna, ikun jaqbel li ssaqqi. U wara li żrajtha, jfisser tfajt idina, tfajtha ġol-ħamrija, għax taħt għaxar ċentimetri, u bdejt insaqqiha. Sewwa. Kemm ħa ddum, jiena taf x'inhu l-interess tiegħi, kemm ħa ddum biex tikber biex jien nista' nieħu l-patata u niekol? Meta ħa tibda tiekol, hekk hu, ħsibtu jien. Iva, il-patata għandek proċess ta' tliet xhur u nofs. bejn wieħed u ieħor. Issa, jekk fix-xitwa ġie l-maltemp u ta xi kedda qatilha, taqlagħha kif tkun. Imma kif jaqbeż it-tliet xhur tibda tgħid waslet se speċi, ma għandek ma tliet xhur u nofs tgħid. Hi ħa tikber ħafna?
Il-pjanta tal-patata mhux li tikber ħafna eżaġerat, imma kif se nispjega, jekk għandek reċipjent ta' 20 ċentimetru, Waħda tagħmel fin-nofsha. Jekk għandek reċipjent ikbar u volum ta' ħamrija jew jew fl-art, inti din fl-art tagħmilha mbegħda ma' sitt pulzieri tmienja bejn waħda u oħra u bejn radda u oħra għandek dawk il-ħamsa u tletin ċentimetru. Jiġifieri trid spazju mhux ħażin. Issa, il-patata ħa tkun taħt l-art jew fuq l-art? Fejn ħa nsibuha? Il-frotta taħt l-art u l-pjanta 'l fuq mill-ħamrija. Sewwa, il-patata ma tridx xi kura speċjali għalkemm tajjeb illi wieħed ikollu f'idejh ftit kupru ngħidulu aħna, materjal li jintuża fil-biedja organika. Issa jekk għandek ftit id-dar għax anke n-nida ma tieħux piċir biha, jekk tkun qed tara kuljum, taħsilha filgħodu, filgħodu l-aħjar eh! U isek bett il-problemi. Bett il-problemi.
Mela, nirringrazzjak eh, Lino, grazzi għall-informazzjoni, nispera li ħafna minnis ħajkollhom eh, ftit patata friska d-dar stess, illi ovvjament jirrealizzaw dejjem aħna nippruvaw ukoll inwaslu kemm hemm xogħol, xogħol tal-bidwi biex iwassal il-ħaxix id-dar li aħna dejjem nieħduh for granted. Aħna 15 minuti ta' qed nitkellmu għax ix-xogħol jirrikjedi ħafna iktar minn hekk. Nirringrazzjak u nistidinkom biex terġa' tkunu magħna għal programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar.